Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Motivator Banua dimanapun pian berada sabarataan topik kita hari ini adalah What doesn't kill you makes you stronger Apapun nang kada sampai mematikan pian pasti membuat pian lebih kuat.

Baik yang usia remaja maupun nang sudah dewasa, pasti kita sudah mengalami ngarannya tu gesekan dalam kehidupan kita. Gesekan itu bisa lawan kawan, lawan kuitan, lawan dangsanak, lawan orang-orang dekat dan sebagainya. Atau bisa jua lawan kekasih saat ini nang mendampingi kita. Itu pasti akan terjadi perdebatan, pertikaian, bahkan kada jarang tu menimbulkan perkelahian nang dalam jangka panjang. Nah, tapi dalam setiap problem atau masalah nang datang itu ada satu kaidah bunyinya itu, what doesn't kill you makes you stronger. Ini pepatah orang bahari, filsafat orang bahari nang memang sudah teruji banar kebenarannya. Jadi jarnya apapun nang kada sampai mematikan pian itu pasti membuat pian lebih kuat. Jadi itu kaedah yang diambil dari alam semesta ini, diambil artinya fakta-fakta misalnya kayak. Pesawat, pesawat itu kada mungkin terbang kalau kada begesek lawan angin. Kapal laut, kapal laut kada mungkin bisa berlayar dengan tenang di laut kalau kada begesek lawan banyu di lautan. Demikian jua tumbuh-tumbuhan, kada mungkin inya tumbuh dengan bagusnya kalau kada begesekan dengan tanah atau batu dan sebagainya. Jadi itu kodrat alam sudah, begitu jua ketika Allah handak menumbuhkan kita menjadi manusia nang seutuhnya, Baik kita berasa dari keluarga nang pas-pasan, miskin, atau dari orang nang sudah sugih banar tapi mengalami masalah macam-macam, kodratnya sama bahwa kita itu harus ada mengalami pergisikan. Nah, gisikannya itu macam-macam dari nang level ringan sampai nang sangat berat. Itu semua kita lalui, tapi ada satu prinsip tadi bahwa bila sesuatu itu kada maulah pian terbunuh, kada maulah pian mati, itu pasti membuat pian lebih kuat dari sebelumnya. Ulun dulu yang mangalami pergisikan luar biasa itu waktu masuk pesantren, jadi di pesantren itu tahun pertama itu rasanya luar biasa, kita menyesuaikan diri beadaptasi, kita kan kada mahir tepisah lawan kuitan, imbah itu bemasak dan sebagainya itu kada suah dilajari di rumah dan langsung terjun. usia masih belasan haja itu sudah bakajutan ibarat kaya orang bekunyung tu belum bisa bekunyung lagi sudah ditarjunakan nah itulah nang terjadi ulun alami dulu kemudian satu tahun pertama itu kita berhadapan lawan kawan dengan aneka macam sifat dan kada kaya di sekolahan di luar kan kita tekumpul terus satu kali dua puluh ampat jam jadi kalo kita jengkel lawan seseorang kita berhadapan tarus lawan wajahnya satu kali dua puluh ampat jam. Nah, itu tertekan kalaunya kita kurang-kurang itu akan maulah kita stres luar biasa bahkan kada sedikit nang ampih kami dulu masuk pesantren itu dalam satu kelas itu dua puluh ampat orang pada akhirnya di tahun ketiga tu sisa cuma delapan orang aja lagi termasuk ulun salah satunya. Nah, jadi salah satu filsafat yang ulun pegang tadi itu adalah bahwa what doesn't kill you makes you stronger. Jadi tahani ai, pokoknya sesuatu nang kita kada kawa rubah, misalnya ulun kan semalam waktu masuk pesantren itu memang benar-benar bertekad harus selesai sampai tiga tahun. Jadi mau kada mau tiga tahun tu ya pahit manisnya, nyaman getirnya itu kita telan tarus.

atau sudah nang handak bunuh diri kah sudah maambil lading silet sudah itu silakan di foto kejadian-kejadian yang pian lagi super galau itu abadikan wajahnya kan biasanya beda tampang-tampangnya lagi lagi kusut-kusutnya lagi kumal-kumalnya itu abadikan haja insya Allah itu akan jadi kenangan manis gasan pian karna prinsipnya tadi harus diingat bahwa pian selama pian kada mati what doesn't kill you makes you stronger, apapun nang maulah pian kada mati itu pasti mambuat pian jauh lebih kuat. Mudah mudahan ada manfaatnya gasan ulun, gasan pian, gasan kita sabarataan.